Tameidiau o ymchwil tar gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching. Uh, helo, um, siamai. Gina Morgan sydd yma heddiw um, a byddai i'n cyflwyno'r podlediad Tameidiau o ymchwil tar. Byddwn ni'n ffocysu ar enghraifft o ymchwil o safon uchel a gyflwynwyd yn aseiniad un gan fyfyriwr o'r cwrs TAR Uwchradd Cyfrwng Cymraeg. Diolch o galon i Beca Harris o'r Llwybr Ieithoedd Tramor Modern sydd yn ymuno â ni heddiw ac yn rhannu ffrwyth a'i gwaith ymchwil gyda ni. Felly, Beca, um, siwmai, sut rwy ti? Haia, diolch am ynghau li. Croeso mawr, a diolch am dy amser di, Becca. Right, felly y cwestiwn cyntaf. Beth oedd dy faes ymchwil? Ac wedyn yn dilyn hwnna, um, pa fath o arweiniad ges ti gan dy ysgol arweiniol o ran dewis dy faes um, yn iawn? Wel, um, fy maes ymchwil oedd hybu cyfranogiad a hyder ar lafar yn yr iaith darged, um, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddosbarthiadau cymysg ieithoedd tramor modern, cyfnod allweddol 3. Ac um, cwestiynu oedd y prif thema, uh, meddwl pari rhannu a galwad oer. a gosodwyd y cwestiynu fel prif thema gan yr ysgol am ei fod yn sgil hanfodol yn yr ystafell ddosbarth, fel ych chi'n gwybod, uh, ac mae'r ysgol oedd yn un um, oedd yn brifysgol arni yn ei gydnabod fel arf i wirio dealltwriaeth, gwahaniaethu a datblygu sgiliau critigol yn ystafell ddosbarth. Um, y prif resymeg dros ddewis yr is-thema o gyfranogiad yn y dosbarth oedd bod amharodrwydd i gyfrannu ar lafar. Uh, yn amlwg mae hwn yn un o'r prif heriau pan mae'n dod at um, addysgu ieithoedd tramor modern, mae plant ofn siarad yn y dosbarth, um, ac oedd dyna oedd yn amlygu hun yn yr ysgol yma, oedd bod merched yn cynrychioli rhan fwyaf o'r disgyblion tawelaf, Uh, yn sgil yr amgylchiadau byd-eang ar hyn o bryd, mae llawer iawn o blant yn treulio amser adre, ac felly mae annog cyfathrebiadau ystyrlon uh, yn y Gymraeg yn gallu bod yn anodd, heb sôn am uh, mewn iaith rhyngwladol. Um, felly, o'n i'n teimlo pan oedden nhw'n yr ysgol oedd yn bwysicach fyth i wirioneddol weithio ar, uh, ar llyfaredd. Yy o ran y cefnogaeth ges i gan yr ysgol, yy nathon nhw ddarparu llawer o yym wybodaeth a data, yym gan nodi bod 36 y cant i 45 y cant o ddisgyblion yn dewis ieithoedd ar gyfer TGAU ar gyfer TALED bob blwyddyn. Yym a oedd hynny'n dangos bod wir ymrwymiad i'r pwnc a chymhelliant i'w astudio sy'n ffactor bwysig iawn yn sgil cyfranogiad. Um, serch hynny, nodwyd yr adran bod diffyg hyder a gallu cyfnod lleddol tri yn un o'r brif rhwystrau ar gyfer y dysgwyr. Um, a felly es i ati siarad efo athrawon yn yr adran. Um, oedden ni hefyd yn siarad gyda hyrwyddwr ymchwil ynglyn â syniadau o ran cwestiynu bydd yn annog um, llafaredd atebion ar lafar a'r fath o gwestiynu oedd, oedd hi'n defnyddio yn y dosbarth. Felly, yn camu tu hwnt i'm hwnc i weld os bydde hynny'n gallu um, helpu. Felly, nes i, wneud llaw, nes i gael llawr y sgyrsiau yn yr ysgol ynglyn â'r thema. Ie. A ti'n sôn am am am y term iaith darged. Wyt ti'n gallu jyst esbonio hynny i'r bobl sydd yn gwrando? Achos mae yym dyn dyn ni'n defnyddio'r term iaith darged mewn ffordd benodol yndydyn ni? Ydyn. Felly y iaith darged yn y cyd-destun yma ydy um, Sbeineg a Ffraneg yeah, i fi. Um, ond mae'r ymchwil um, o, o'r ffordd es i ati i ymchwilio, dylai'r ymchwil yma allu weithio mewn cyd-destun ieithoedd rhyngwladol yeah. yn gyffredinol er bod pob iaith yn wahanol, ond oedd hwn yn fwy yn ymwneud efo annog y cyfranogiad yna ag darparu'r iaith. Felly oedd hynny ddim mor benodol ynglyn â pa iaith bydde fe. Ie, yeah, na fe. OK. Reit, wedyn yr ail gwestiwn. Um, sut eist ti ati i fraenio dy ymchwil a sicrhau bod y maes yn ddigon penodol? Achos fel ti'n codi, mae, mae pethau fel iaith darged neu cwestiynu yn, yn feisydd anferth. Sut oeddet ti wedi sicrhau bod, bod, bod, bod llinyn, neu'n llinynau ymchwil penodol yn, yn dyfaes? Um, Wel, Oedden ni'n gwybod yr hyn oedden ni'n gweld oedd yn her yn y stafell dosbarth. Oedden ni wedi canolbwyntio ar be dwi i moyn gwybod, sut ydw i'n gallu gwella fy ymarfer i yn bersonol. Ac i finne, nes i ddilyn y trywydd yna o um, dwi'n gweld disgyblion yn ffeindio hi'n heriol i siarad, felly o'n i'n meddwl dwi eisiau gwneud e am llyfaredd. Um, oedden ni'n gweld bod, oedden ni'n gwybod bod angen i fi ffocysu ar um, strategaethau cwestiynu. Um, a wedyn wrth ddarllen am y pwnc, um, dargan fi bod meddwl pari rannu a galwad oer yn strategaethau cwestiynu adnabyddus iawn, y rhai mwyaf adnabyddus falle, yn sgil annog cyfranogiad gan y mwyafswm o ddisgyblion yn y dosbarth. Yn ôl Black a William a, a Sherrington, nes i ddarllen lot um, am Sherrington, achos uh, oedd yr ysgol yn wir yn talu llawr y sylw i um, strategaethau gan Sherrington. Felly, dyna sut es i ati lawr y trywydd, meddwl pari rhan i galwad oer a meddwl am llyfaredd a siarad. Ie. A so wedyn, sut rydych chi'n sicrhau bod, um, bod y berthynas rhwng yr ymchwil yn gyffredinol, y maes yn gyffredinol, ac wedyn dy bwnc di, dy, um, dy ffocws bynciol di yn addas? Um, felly, oedd hynny'n sgil um, dewis uh, ffynhonellau cywir. Um, felly, bu hynny'n llawer o waith darllen, achos oedd, oedd yn eisiau dewis y ffynonellau oedd yn gweddu yr hyn fy ymchwil yn gyffredinol, a ddim unrhyw ffynonellau oedd yn gysylltiedig efo unrhyw bwnc, yn gyff... os oeddech chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Yeah, yeah, Felly, yeah. oedden ni... Um, oedden ni ar um, MetSearch a Google Scholar yn ffocysu ar um, llafaredd mewn yn cyd-destun dysgu iaith newydd. Felly, um, nes i edrych ar um, llafaredd a siarad uh, yn sgil um, dysgu Saesneg fel ail iaith. Yeah, yeah. Mm -hmm. uh, nes i ddim cyfyngu'r ymchwil yn hollol, oeddwn i ddim yn meddwl o mae rhaid i fod yn Ffraneg a Sbeineg, ond unrhyw gyd-destun mewn ystafell dosbarth lle oedd um, plant neu disgyblion yn trio annog cyfranogiad, neu athrawon yn trio annog cyfranogiad um, mewn cyd-destun siarad iaith hollol newydd, fel petai. Um, felly, oedd, oedd y meini prawf ddim yn rhy um, gyfyng, um, ond o'n i yn ffocysu ar um, hefyd y strategaethau cwestiynu, meddwl paru rannu a galwad oer hefyd mewn dosbarthiadau Saesneg fel ail iaith neu dosbarthiadau ieithoedd tramor modern. Ie, yeah, na fe. Oce, okay, gwych. Right, um, cwestiwn nesaf. Beth oedd dy chwech ffynhonell a beth ddysgais di o'r ffynonellau yma? Um, reit, felly O'n i'n awyddus i gael cymysgedd o ffynonellau oedd yn ymdrin ag ymchwil a, llan, a chanllawiau hygyrch y ddiseilio'r ymchwil, fel o'n i'n gweud. Um, felly, oedd e'n bwysig bod ambell i ddarn yn ymdrin â chi destun cyfrannu mewn iaith arall, um, ond roedd yn her dod o hyd i rai oedd yn sôn am ieithoedd tramor modern mewn cyd-destun Cymru yn benodol. Yeah. Um, felly, ddewisais i ddarnau oedd yn Saesneg, oedd y... oedd bron pob un darn yn Saesneg. Yym, mae ffynhonnell 3 a 4, oedd yn edrych ar weithredu meddwl pari rannu mewn dosbarthiadau Saesneg fel ail iaith. Yym, ond oedd un darn hefyd yn edrych ar iaith darged, felly Sbaeneg neu Ffrangeg, yn yr ystafell ddosbarth, um, ac ddim ar gyfranogiad yn benodol, ddim ar hybu cyfranogiad neu ddim ar gwestiynu, oedd e yn edrych yn ar gallu ieithyddol um, fel ffactor sy'n effeithio cyfranogiadau ar lafar, felly faint o iaith sydd gan y dysgwyr, um, faint o iaith ydyn ni'n gallu darparu iddyn nhw er mwyn iddyn nhw allu ateb yn yr iaith. Felly oedd llawer o, nes i ddysgu llawer ynglyn â pwysigrwydd sgaffyldio, um, yn enwedig os yw iaith yn hollol newydd i ddisgybl, mae angen iddyn nhw gael y geirfa yna ar, a adeiladu ar sylfaen cryf cyn gofyn iddyn nhw gyfranogi ar lafar. Um, bu rhai o'r ffynhonelle'n argymhellion gan yr arhwyddwr ymchwil, Yym, felly, fel o'n i'n sôn, deg o gwyddo Rose yn Train yn rhan bwysig o ymarfer yr ysgol roeddwn i ynddi. Um, ac felly oeddwn i'n dilyn darn gan Rose yn Train i edrych yn yn union ar gwestiwn ni yn benodol. Um, ac yn sgil y ffynhonnell olaf, ges i nifer o drafodaethau gyda myfyrwyr eraill, a'r consensws barn ynglŷn â galwad oer oedd ei fod e'n dychryn dysgwyr ac yn gallu chwalu eu hyder, felly dyna sut oedd llawer o'r myfyrwyr eraill yn teimlo ynglŷn â galwad oer, oedden nhw ddim eisiau defnyddio fe. Um, ac oedd hwnna'n elfen bwysig i fi wrth ystyried cyfraniagiad, oedd yr hyrwyddo o'r ymchwil wedi gweud gwna alwad oer, mae'n syniad da i ti fynd am alwad oer. Felly, Allet ti esbonio, i... Be Becca, allet ti esbonio beth yw galwad oer? A galwad oer, felly, sori, yn cymryd gan y tal bod pawb yn mynd i ddeall beth ti'n gweud yma, termau yma. yeah. um, felly, galwad oer yw cold calling yn Saesneg, a mae ganddo fe enw eitha negyddol, ond um, Y strategaeth cwestiynu yw e sydd yn gofyn ar bobl a'r ddisgyblion ar hap er mwyn i unrhyw un fod yn barod i ateb ar unrhyw amser yn ystod y wers. A felly mae'n golygu bod dysgwyr, yr hyn nes i ddarganfod hefyd yw bod dysgwyr yn mynd i fod nhw'n mynd i baratoi yn fwy trylwyr ar gyfer y gwersi. Um, maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i, os maen nhw'n, mae yna athos o alwad oer yn rhan o'r ystafell ddosbarth, Maen nhw'n gwybod yr hyn sy'n ddisgwyliedig ohonyn nhw a maen nhw'n gweithio'n galetach. Ac yr hyn nes i ddarganfod o un o'r darnau darllen oedd bod um, disgyblion mewn ethos neu mewn ystafell ddosbarth lle maen nhw'n gwybod fydd galwad oer yn digwydd yn y pen draw yn cyfranogi o'i gwirfodd ei hunain heb i'r yym heb i alwad oer ddigwydd achos o'n... 'dyn nhw ddim eisiau cael eu... Felly mae'n creu awyrgylch o lle mae'r plant a'r disgyblion yn fwy parod i gyfrannu ar lafar a, a hynny mewn unrhyw iaith. Mm -hmm. A Beca, dwi'n credu bod un ffynhonnell ar ôl nawr, so beth am dy ffynhonnell olaf di? Felly, y darn Hwn oedd y ffynhonnell gyntaf, ond dwi ddim wedi sôn amdani eto, ond y darn oedd ni'n ffeindio yn ddiddorol iawn oedd darn gan ym Christie o'r enw Speaking Spontaneously in the Modern Foreign Languages Classroom. Um, ac oedd e'n ffocysu yn benodol ar um, darpariaeth iaith ar gyfer dysgwyr. Felly mae'r ymchwiliad yn ymdrin ag elfen allweddol wrth ystyried cyfranogiad. Felly Oes ganddyn nhw'r iaith i siarad? Nid yw dysgwyr yn barod i wneud camgymeriadau yn gyhoeddus, a felly maen maen nhw'n llai tebygol o ddefnyddio'r iaith targed o flaen ystafell ddosbarth, ac mae'r ymchwiliad penodol yma'n cynnig strategaethau i athrawon ynghylch faint o ddefnydd o'r iaith darged ddylen nhw ddefnyddio. Felly, 'sen ni'n argymell hwnna fel darn darllen i unrhyw un sydd wir yn meddwl ynglŷn â sut i ddefnyddio'r iaith darged yn ystafell ddosbarth. Oedd e'n wirioneddol ddiddorol. Da iawn. OK, reit. So wedyn, symud ymlaen nawr at y cam nesaf, sef y cyflwyniad yn yr ysgol. So, um, fel ti'n gwybod, um, ail rhan yr astyniad yw bod chi'n cyflwyno darn um, i'r hyrwyddwr ymchwil ac efallai y tîm ymchwil um, neu, neu tîm yn yr ysgol. So, beth yn union nes ti gyflwyno a beth oedd ymateb um, yn yr ysgol i dy ymchwil di? Yy felly gyflwyniais i yy ar y cyd felly bu llawer ohonyn ni'n cyflwyno yym cyflwyniadau un ar ôl y llall ac oedd hwn yn ffordd oedden ni'n me'wl yym oedden ni gyd 'di wedi elwa o'r broses hynny o weld be' nath bawb neud a s- a beth oedd canfyddiade pawb o fewn yr un fath o faes felly cwestiynu ond yn mynd lawr trywydd rili wirioneddol ddiddorol. Felly nes i neud cyflwyniad oedd yn ffocysu ar yym yr hyn oedden ni a- oedden ni'n argymell i'r ysgol i wneud. Felly siaradais i ychydig bach am fy nghanfyddiade, ond yn benodol yym am yr yr amcanion neu'r hyn roeddwn ni'n meddwl os ydych chi am os ydych chi am annog mwy o gyfranogiad gan ddisgyblion swil neu merched tawel yn y dosbarth dyma sut bydden ni'n mynd ati i wneud hi. Um, a'r argymhellion yn hynny oedd arbrofi gyda defnyddio llawer o alwad oer yn, yr, yn ei ymarfer er mwyn gorfodi cyfranogiad, yn arbennig gan ferched swil. Um, rhoi gwybod i ddysgwyr eich bod chi am weithredu galwad oer er mwyn iddyn nhw baratoi hatebion. Felly un o'r prif resymau yn un o'r darnau oedd cynnydd mewn cyfraniogad oedd oherwydd bod dysgwyr yn gwybod yr hyn oedd yn ddisgwyliedig ohonyn nhw. Um, datblygu cynlluniau meddwl peri ran i gyda llawer o sgaffold atebion er mwyn i ddyn nhw ymarfer gyda llawer o sgaffold cyn mynd ati i siarad yn fwy rhugl. Um, cynnyddu amser aros oedd yn fater Ym ddaru godi ar ar gyfer pob un o'r myfyrwyr, oedd hyn yn rhywbeth oedd wedi codi i bawb. Ym Sherrington hefyd yn awgrymu strategaeth tri cham sy'n cyfuno ymwelwpar i rannu galwad oer a gwirio dealltwriaeth er mwyn codi hyder dysgwyr a gorfodi pawb i i gyfrannu. a archwilio ffyrdd o drosglwyddo strategaethau cwestiynu yma i'r stafell ddosbarth rhithiol yn ystod cyfnodau gwa, um, gwarantin. Felly dyna oedd yr hyn nes i uh, argymell ac fe ysgogodd sgwrs ynglyn â'r rôl llyfaredd yn yr stafell ddosbarth mewn perthynas â phynciau gwahanol um, a rôl cwestiynu mewn iaith gwahanol a sut mae cwestiynu'n gallu bod yn wahanol iawn, yn ddibynnol iawn ar y pwnc felly. Um, ond oedd yr un peth oeddwn ni wedi um, gweld oedd roedden nhw eisiau gwybod sut byddwn ni'n gweithredu'r canfyddiadau um, ac yn seiliedig ar y canfyddiadau yr hyn sy'n bwysig er mwyn annog cyfraniogedd oeddwn ni'n gweld oedd bod creu ethos ac awyrgylch o alwad o'i lle mae yeah. dysgwyr mm -hmm. yn gwybod yr hyn sy'n ddisgwyliedig ohonyn nhw oedd y peth pwysicaf. Yeah. So oeddet ti'n rhannu dy ymchwil wedyn gyda, gyda'r hyrwyddwr ymchwil, y tîm yr hyrwyddwr yr ymchwil, nau hefyd oeddet ti yn cyflwyno dy ymchwil i'r, yn ôl i'r adran a'r cyfadran ieithoedd? Um, felly gyflwyniais i'r ymchwil i'r hyrwyddwr ymchwil ag athro arall um, oedd ar yr uwch dîm. Yy a wedyn nes i anf- anfones i yr yym infographic, felly taflen llawn gwybodaeth o'dd yy o'dd gyda'r prif nodweddion ac yna siarades i gyda'r adran ynglŷn â'r hyn nes i ddarganfod fel argymhellion. Do. Ie, yeah, 'na fe. Achos dwi'n siŵr bod sawl neges allweddol ar gyfer y gyfadran ieithoedd yna. Ie. Yeah. Oedd e'n benodol iawn i'r pwnc. Ie, ie, ie, cytuno. Oce. A gyda, gyda'r pwynt yna, a beth oedd ymateb yr a- i'r adran i dy um, argymhellion di? Um, roedden ni'n gweld llawer o'r pethau, o'r canfyddiadau yn elfennau iddyn nhw um, gydnabod yn, yn reddfol, ond oedden nhw'n gweud bod yn gadarnhaol iawn i weld bod y strategaethau yma wirioneddol yn gweithio ac yn, yn cadarnhau iddyn nhw ddefnyddio um, strategaethau sydd yn gweithio yn y dyfodol. Ie, yeah, oce, okay, gwych. Rhaid, a'r cwestiwn olaf nawr, beth yw'r camau nesaf i ti fel athro neu athrawes ac ymchwilydd? Uh, felly, fi bendant yn mynd i fewn bynnu yr strategaeth y cwestiynau yma yn fy marfer i. Uh, mae rhag, rhagdybiaethaeth gen i ynglyn â galwad oer fel strategaeth negyddol neu sy'n dechrau'n dysgwr wedi chwalu. Mae'n rhywbeth mae angen parhau i wneud. A hefyd bod dysgwyr yn mynd i'r arfer efo llawer iawn o bethau a bod nhw'n lot fwy gwydn na oedden ni'n credu. Yeah. um, ond yeah. o ganlyniad i'r archwiliad yma, dwi hefyd am edrych ar sut mae mewn bynu y strategaethau cwestiynu mewn cyd-destun rhithiol ac ar-lein, achos mae hynny'n her hollol newydd, a hefyd rhywbeth dwi yn yy fel dilyniant o'r ymchwil, rhywbeth dwi am edrych arno yw lefelu o ran sgaffaldio a sut mae um, creu dilyniannau cwestiynu sy'n ateb y galw ar gyfer blynyddoedd a lefelau gwahanol o iaith o fewn yr ysgol. Reit, wel, ymchwil hynod o ddiddorol, Becca. Um, Dwi'n siŵr bod ti wedi elwa o'r cyfle nawr i, i ymchwilio ar faes benodol. Diolch yn fawr i ti am dy amser di, Becca. Um, diolch am rannu dy waith ymchwil. Dwi wir wedi mwynhau, wedi bod yn sgwrs hynod o ddiddorol. Uh, Dwi'n siŵr bod y bobl sydd wedi bod yn gwrando wedi elwa o'r cyfle i rannu dy ymchwil, dy gamau ymchwil a hefyd ffrwyth dy ymchwil. Felly pob lwc i ti nawr fel ymchwil, ymchwilydd newydd nawr yn dechrau dy yrfa um, yn, yn yr ysgol. Diolch yn fawr iawn, diolch am cael ei. Mae tameidiau o ymchwil tar gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno'r wythnos hwn gan Dr Gina Morgan. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o Badneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch o galon i Beca Harris am rannu ei hymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y podlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Byddwn nôl yr wythnos nesaf am penod arferol a bydd ein podlediad tameidiau o ymchwil nôl yn fuan.